College pakhatah zirlai ka ni a, ka nu duhthusam tipuitling turin tha takin class ka kal thin a. Thian tam tak ka nei a. Hlim takin college ah chuan kan lehkha zir kar lakah kan inkawm thin a. Ka thiante bulah chuan hlim takin ka awm a, mahni chauh a khaw har taka inngaihtuah chang erawh ka nei fo thin. Ka nu in min dampui lai a, ka thlamuan zia leh ka hlim thin zia te chu ka khaw har chang a ka ngaihtuahna luah ber tu an ni. Ka nu chuan a dam lai chuan min hmangaih em em a, ka tan chuan ani tluk an awm lo. Ka nu chu a kalna apiangah ka zui thin a, thil tam tak min hrilh a, ka hriat loh te pawh ka zawt fo thin. Thawnthu ngaihnawm tak tak te min hrilh a, ka zirlai te hi min zirpui fo thin. Thian tam tak ka nei a, mahse ka nu tluka min hrethiamtu leh min kawm ngaihtu an awm lo. Ani nena hun hman dun chu nuam ka tih ber a ni. Ṭawngṭai dan te min zirtir a, chaw te min eipuiin ka puar loh hlauin chaw te min barh thin. Sikul ka kal peih loh te hian ka chap thin a, mahse ka nu chuan sikul kal that zia leh khawvel lo changkang zela lehkha thiam pawimawhna te min hrilh a. Ka len hunah khawtlang tana mi changkai tak leh mi hnuaihnung zawk te chanpui thei tura mi ropui ni turin min fuih thin. Zanah ka mutna ah te ka hlauh chang in min kuah a, min thla muan a. Ka nu kuah chung chuan ka mutthilh theih phah thin a. E pi din i lo kal e law, lo kal rawh haw, lo kal rawh. I lo dam em? Aw dam e. Bawihtei hei thil ka lo han che a. Bawihtei i thiante nen va infiam ta che u aw, lo va kal, lo va leng rawh le. Enge tunlai i hrisel na te tha em? Aa ka tha a ni mai aw. In enkawl na te hi la la ka ti ngawt mai. Nia a that chu tha viau a mahse ka fanu tan hian nakinah harsat na thlen tu te hi niang tih ka hlau deuh hlek a. Engte in thenawm nu saw? Ka lo kal apiang hianin HIV lama thawk nu saw a lo kal ve ziah leh nghal a maw? Tun tum ka lo kal pawn chu nu chu a lo kal leh tawh a. A ni maw? In thenawm nu hrisel loh dan em em ah te sawn tunlai natna hri tha lo HIV te hi a ve nia ka rin ni. An pa phei kha chu maw? A thih dan phei kha chu a rawpin a rawp ral leh nghal. Kei chu ka fate kawm atan pawh hian ka duh lo reng reng, fanu pawh saw kawm ka phal lo hrim hrim. Chutiang a ni ngawt lova HIV hi Hi thianin kawm atang te, ei leh in atang te in a inkai chhawn theih ringawt lo a, thil sen atang a inkai chhawn theih a nia. A chu pawh ni se, kei chu ka fate kawm atan ka duh lo hrim hrim. HIV ho hi chu hnaih a hnaih loh hi ka duh hrim hrim. Tunah pawi fate nen an kawm saw. Enga a ni maw? Oi ka duh lo reng reng keizawng maw rawh, ha.

Ka nu chu zawi zawin a danglam ta a, tunhma angin min infiampui ngai ta lova, mut pawh a mu ṭha lo hle bawk a. Engatinge hetiang a awm chu le tiin ka ngaihtuah ṭhin a, min infiampui lova, min kuah lova, a hah hmel em em a, a lungngaih hmel reng mai bawk a.

Khawnge a nu? A nu chu damdawi inah a awm maw? Reilo te chung a nu Teite bulah i awm a ngai dawn a, nakinah a nu dam velah a nu bulah ka hruai ang che a.

Chutia min lak hran hnu chuan hreawm ka ti thei hle a, engkim mai hi a danglam tawh si a, ka khua har chinin thil engmah ka ngaihtuah thei lo, ka awmna hmun chu nuam ka ti lova, ka nu awm ve lohna hmun a awm chu hreawm ka tiin a khawhar thlak ka ti thei hle. Ka nu bula awm leh chu ka thlak hlet ber chu a ni. Mahse, ka nu chu a la dam si lo. Hrilh hai takin ka hun chu ka hmang chho ta a. A kianga ka awm leh theih hun tur chu beiseiin hrehawm ti tak chungin ka nghak ta fan fan a. Hei, Zodini hi a dinhmun a tha lo khawp mai a. In enkawnna hi a dawng har em e? Nia, an vengah khuan HIV chungchang hi an la hre chiang lo lutuk a, a ruk hianin ka zu tlawh thin a, chumi chung pawh chuanin engdawngna leh thinhrikna an tawlh nasat avangin kal fo lo tur hianin min ngen a. ART Centre-a in register tura ka tih pawhin a duh tlat lo a, chuvanga nia in enkawlna pawh a dawn lo mal lo. A pawi ka ti khawp mai. HIV hi enkawl vat a nih chuan hrisel taka hlei tak awm thei a ni a, tunlaiah amaherawh chu hei enkawlna a dawn har avang hianin tunah hian a dinhmun hi sawi lawk theih kan nei tam lo khawp mai. Hun leh ni te chu a liam zel a, ka nu nen pawh chuan rei tak kan inhmu ta lo a, that lama pan theih loh avang chuan he khawvelah rei tak cham thei a inbeisei lo a, naupang mai ka la nih avang chuan ka lo puitlin hun a, engkim ka hria thiam theih nan ka din i bulah chuan thuchah a lo hnutchhiah a.

Pe thei chi ila mi hausa te lah an pek theih zawng zawng chu hi pek theih che ka duh mahse i nu hi ka ri thei em a. thil lu tam tak ka pe thei lo che a mahse ka hmangaih che ni tih theihilh ngai suh ang che ka tel lo in i nu nilo hman chhoh in a lo tling a ni. I nu hi min theihnghilh ngai loh la. I naupang laia i dih chak em em i sawi thin. i nih tum dap tur chu puitling takin nih ngei tum la i nu leh i pa te anga hiv natna ila a tihbuai te enkawl theih turin tumluhna nen hmalam pan la keini tan chhuak theih ni tawh lo mah la. midang tinah an chhuar theih ngei tuhna chiin nangmahn theihtawpin ṭan la la, i hnenah awm tawh lo mah ila, kan thlarauin kan awmpui reng dawn che ni tih hi hre reng ang che. Mahni chauha ka awm chang te hian ka naupan lai ka ngaihtuah thin a, ka nu thuchah nung avangin ka tum ka ti ruh sauh sauh thin. Chumi hriat reng nana ka naupan laia ka naute lem ka hlimpui em em chu ka ak reng thin. Ka hmuh apiangin ka hun kal tawhte chu nimin ral ta ang maiin ka thinlungah an lo thar leh thin a ni. Mahse tunah chuan HIV aids avangin ka nu tia koh tur ka nei ve tawh lova, nu leh pa tel loin he khawvel hi ka hmachhawn a ngai ta a ni.